kwayo Mheshimiwa Ng'ondo ni jopiny nogone kura kendo joyala dwa nanyise ni joyala nogone kura otrit joyala ka joka Sipul o treat Mackinon ka supporter ne ma die hard nikech an asechung' kode. An kata kinyiso ng'ato sani ni awere go ng'ondo, they will not believe. They will not believe. Gibiro paro ni ahojige mondo ayud pachgi mondo aduok no ng'ondo nikech ging'eyo ni an die hard mar ng'ondo. An pok apingo ng'ondo nyaka nochak siasa. Kamano. Yeah, eh, Mheshimiwa mondo wera ng'e ni ibiro nenowa kumoro amora ma intie. Ma jago kura ma ah, yala ma kinon ng'ama ing'eyo eh, jakasipul ka um, kama kinon nyalo ywak ni ngimane nie kinda kuru gasumbi nikech threats mawuok kuom eh, jolweti ma bende otajo nyingi kaka Dave Owino koda Kelly Wandago kawi thuolo mari makende kaka mijumbe mane wagone kura kendo teko nie lwete mondo ibed gi jogi gi piny iwach kodgi, iwuo kodgi mondo ngima ma kinon kik chal ka gima koro bedo e kinda kuru gi Asumbi nikech weche ma giwacho. Iwachoga pile pile ni wach ma wuok e lew dhano nyalo lokore action ma bed gimoro nono. What you what you say you possess kaka kisungu kete. Omiyo mweshimiwa kaw thuolo mari makende imany Kelly Wandago koda Dave Owino. iwuo kodgi giwe bwogo ngima jago kura mari kendo moheri mosechung' kodi e ndalogi duto te. Adwa namedi be ni nitiere audio moko ma kaka ng'ama odhi sikul ok abi golo sani kendo pok agologi. To gin audios ma kagolo taparo ni mjumbe kata ka en gi teko machalo nade to chieng'no nyaka luonge ka DCI mowachono. Nikech an gi video record, audio record ma inyisa ni an nonego oma on a Sunday. Mm. Aromo gi makosa no Thursday to singe na ni an nonego oma dalana on Sunday. Tiende ni dinawe makadhi Thursday e romo mjumbe mm. to an ng'ama nonego om dalane Sunday. A very sad news. Mm. An dadwa na wach ne jopiny kata jokokech mawinjo ka jaoda wuoyo ni jaoda ok wuo ni achwanye. Jaoda wuoyo nikech nyose nyise gi mjumbe mm. himself koluongwa dalane. Mm. ni mjumbe orito mond liete mang'eny omiyo be- lal mara kodong' is not an issue ja mjumbe marwa mwagone kura nowacho ne jaoda Mm. ni en gi mond liete mang'eny Mm. omiyo kata ka nonega ok en issue Mm. wachno chando jaoda kama orome ko- kama owuothe chande kama obede kendo samoro amora mowinjo ka mjumbe nogochona ne en gi pressure kabisa wachno ok owachi ni koro ajoge wachno owacho nikech en gi luoro ni chuore ma gidakgo ma e breadwinner ibwogo ngimane kendo onego kaw ngimane kama.
Ok, nyaka ne gigi timre sani e one week. Mweshimiwa kata jogege pok obiro e ground mofuatilia ni to laboratory ma yala ni pesa ne nodhi kure kata nobedo nade kata committee mar CDF ni pok obiro yala moneno lokruok moro amora kadhi mbele. Pok otimo mano. To an kaka ng'ama ne omiyo Ong'ondo ng'ejo yala ma ok aluor wacho, adwa ni anyis Shaliso mondo owere ni o deal gi joma ok nyal mede kura yalaka. People ma o deal go sani moketo kaka jolwete yala gin jok madwaro gigegi giwegi. Onge ng'ama dwaro wuoyo e lo joyala. nikech kata jo PMCs mane oyiero en mane oyiero gi jopiny ne ok oyiero. Jo PMCs mane oyiero go ong'eyo maber ni yala gore piny. Yala gore piny kochakore e skul itself. Sekondari lwar to PMCs be ema otelo kanyo. Gedo kendo koro ok time to PMCs ema otelo kanyo. PMCs go ong'eyo ni nyithi yala omo pi kama ne jaksi moro othoye. Kama ne jaksi olutore mothoye ei gweng' ei bungu kabisa. Ema nyithi yala ome pi. Hmm. To mjumbe nwa miyo teko mondo odhi otelnwa nikech ochiegni kodwa. Koro ka telo machiegni ok nyal konyo joyala, then will not regret talking to Yala community mondo gimany kama ka gibet to ginyalo bedo gi geno. Kama. E dongruok ma yala ema kapod wantiere e wach laboratory achiel ni advice mane minyalo miyo mijumbe Anyalo wacho ne mijumbe ni onego otim ang'o? jodalawa ma joyala dwaro laboratory. To ka ong'eyo ni ne jomoko mienda gi pesa jopiny, to obi ochung' yala mondo owachi ni pesa no ochiwo oket e lwet jowa to jowa omenda go. Mondo koro makosa owuog kuome odong' ne jopiny. To kendo ja, ja mjumbe maritowa nyaka bed ng'at ma kowacho wach to timo. Mjumbe nitie ndalo mane oseluonge nyaka galamoro maduong' yala. Mo- Ong'e maber ni noluongo galamoro maduong' yala en kama ne jopiny noywore mochungo nyathi kich Boaz Ong'ondo nokawo mana bagne kiny dhi sikul e university nyathino nokawo bagne gi lewni gi wuoche odhi university obedo kuno motiyo ka ok omiyo kata siling wachno an wuon kaka makino nasepenje mong'eyo osedwoka dwoko ma adwaro ni mondo oler ne joyala nang'o ma notimo nikech nonyisa ni Boaz Ong'ondo ne dhi e cyber to kosedhi e cyber to okawo bursary form ma is not serialized to ojaso to otero ka CDF mane ok nyal miye go pesa. Koro awanda ni to Boaz ni nong'ama ofuwo machalo nade ma higni ariyo te en ojaso mana gima ong'e ni okonye to be pod ojesa jesa. Mago gin promises man kaka ja youth ok anyal pako be ok anyal pamo ni ujumbe timo maber ka nyaka ja youth monego empower to osiko odwa ni orum. Koro nyaka olok kaka otimo gigene. Yala to wadwaro dometri kendo we are standing for it. We are behind it fully. Ok wabi we mak wawacho wachne nyaka gere. Koro otim mapiyo kaka nyalore. Otim mapiyo mapiyo kanyoro mondo dormitory ma Yala obed kama nyithindo nyalo ninde nikech dormitory nochak wang' achiel gi Kalanding' kama jakoma low ndege aye. ageno ni aluo ndege biro winjo wachni ni dormitory ma dalagi opange tile kendo nyithindo dhigo mbele. Ma yala to kata mana dier ot onge gima osetime, dirisa onge. Koro yala nyaka timne gik moko mondo onyis ni en bende en part of Kasipul kendo ombulu ne igoyo.
Apani wachno eh, ilero maber ma watieko. Koro ka watieko wach ma dinyis jothuru mayala gi jokasipul at large. Adwa nanyis joyala mokwongo ni l- eh, wuodhwa maka Charles Ong'ondo Were ung'e kaka an owuon kaka Makino nasewuotho kendo asetemo an owuon kaka Makinon, there was a time mane asekawo nyaka Blastus Owinonyi Onyango, ng'ama duong' ma an ok onego ater ir ng'ama duong' wadgi, makawo Otieno Gor madhi atergi Kong'ondo mondo wabed piny wang'i kaka wanyalo dongo yala. Kendo aparo ni ndalono ne Gor, Otieno Gor ne pingo mjumbe to naduogogi ma gi support. kata mana Blastus Onyango, koko mosiko go kode mapile pile ema otame duogo. Adwa nanyis mjumbe ni joyala gin joma oriwore kendo kik ng'ato wuonde ni mulo ngima Makinon kata mulo Makinon e yo moro amora nyalo mede kura yala. Mulo Makinon e yo moro amora kata tuomo Makinon e yo moro amora nyalo maye kura yala machalo gi mire nikech jogo ng'eyo ni wan adier ema wachung'ne kendo jopiny wach jopiny ema terowa ir Charles Ong'ondo Were okiwa. Koro ong'i kaka otreat jo yala in a very special way mana kaka otreat jomoko. Ang'eyo ni ong'eyo ni ikuodho ni lwete nitiere e golo japuonj mane joyala nigo tr- gi trust Mr. Rondo ni nogolo yala motero Karabok kendo from that time ema yala ochako dok e piny kabisa. Kawuono yala nigi namba ma ok oromo. Yala gi Kalanding almost was started at the same time. Yala kawuono pango mm, Kalanding kawuono pango ne gi yudo bas, yala to onge kata dom- dormitory. Yala onge kata pi ma nyithindo tuomo. ok wamor kendo adwa nanyiso mondo owere maler ni ok wamor kaka joyala kendo joma pod odong' ni mor kodi gin jok mandikore ne, ne nyithindgi gi relatives gi basari kopogore gi mano to adwa nanyisi ni joyala ok mor kamano Koro in kaka ja siasa ma ka wawe weche mag yala, in kaka ja siasa ma Kasipul, sani liet mar siasa nenore Kasipul ka sana. Ka nitiere jo chungo eko mosewuok oko ma piem mondo mi ogol Ong'ondo Were kobiro twenty twenty seven. Ka debed ni inyalo go kura sani, be ineno uwezekano ni Mheshimiwa Martin Ong'ondo Were nyalo dok e ofis koso onyalo dhi dala? Adwa nawachi ni Mheshimiwa Charles Ng'ondo Were kodhi mbele gi timo gik moko kaka otimoni to dogo kura sani sama awuoyeni to ok apar ni dodhi. Aparo ni Ong'ondo Were dobedo namba ariyo kata adek, numbers ma ok kony ng'ato e siasa. Nikech aneno ka oseweyo dwach jopiny, gima odong' go sani en kujigamba gi joma ochung' go. Oneno ni with Wanga ticket obiro yudo, oneno ni with uh, ng'eyo joka Odinga tiket obiro yudo kaka noyudo last time without nomination tadu nanyise ni apart from manyo nomination uh, apart from manyo certificate during nomination onego ibed gi jopiny be anyalo wacho in short ni e state ma wantiere sani ok kata ni nikech iya wang' to ka ok jochung' ochung' ka pogo kura ma ji o strategize on this man taparo ni onyalo dhi dala gokinyi kabisa nikech an personally biro chuno ni nyaka omany kaka obiro convince ok adwa na wuonde kaka jasiasa asegone ombulu moromo and uh, e u- e audio mooro owacho ni awera kode ool koda a appreciate ni ok awuok kuome kenda en mogola kaka jachung' ogolo jaombuche. E, kendo adwa nawachne ni jaoda to noseneno wachne chon kata ka owinjo kowuoyo kanyo jaoda noseweye chon an mana dong' kode and uh, kuche medo dhi mapiny pile ka pile kaka omedo wacho gige. Dhano ok bed milele na milele. Eh, milele na milele en Nyasaye. Dhano bedo dhano. Were mjumbe mane bedene nikawe kuom ng'ato. omiyo kuomi ok onyal bedo e milele na milele. Onyalo bedo mana ndalo mathoth kaluwore kaka itiyo ne jopiny. Wakwayi ni ti ne jopiny kapod Nyasaye omiyi thuolo gi teko mar tiyonegi. And bed ng'ama ok ti gi bloggers kende e winjo gima timore. Bed ng'ama winjo pach jopiny madier kaw mondo okonyi, ma miriambo ne kaka iketo. Erokamano. Erokamano, uh, apani matin ma maki nonogo kodwa mbaka go uh, miyo watieko chenro marwa mar wacha wacha ma kawuono ka pod wapango mar kelo nu stories mang'eny matuch koni gi koni e kor gwenge ma Kasipul ma Africana Media. Ero uru kamano. Erokamano.